Helo a chroeso i wythnos arall o Sesiwn Sul gyda fi, Evan Fairclough. A fi, Griff Roberts. Mae gen ni lwyth ar eich cyfer chi yr wythnos yma, gan gynnwys gwestai arbennig. Ww, newn ni ffindio mas pwy yw e ar ôl y gan gynta. A hefyd mae gen ni llawer o sgwrsio, llawer o gerddoriaeth ac wrth gwrs y gêm. Felly aroswch gyda ni.

Just like, na. Nes i fynd i cysgu am tri. Uh, uh, sa'n sa actually siŵr. Sure. Weithiau dwi'n dyhuno am chwech, weithiau deg, weithiau tri, sa'n gwybod. Wow, mae hwnna'n really spontaneous.
Okay. Fi wow. yeah.
yeah.
Fi wedi bod yn gwella fy sleep schedule, achos oedd e'n really well. Nes i godi am fel dau un diwrnod fi'n credu. Dan oedd y gweithio nes i. Um, ond mae wedi dechrau gwella nawr, so fi wedi dechrau mynd i gysgu am hanner nos yn lle fel 3 o'clock o bore. A fi wedi bod yn codi am fel fwy hanner 10, un o'r ddeg, sy'n lot yn well. Ie. Yeah. Wel, half lefn yw gweitha fi so far yn y, yn really? y quarantine yma. Mm, really ddo. Ie. Yeah.
Mm. Fi ddim yn uh, un i gysgu mewn yn hwyr. Mae chwiorydd fi ynddo. Sorry. Fi yn.
Shade.
Goodness.
Felly nai, sut wyt ti wedi bod yn ddiweddar? Wel, wel, wel dwi wedi bod yn neud pethau rhywsut. Um, dwi wedi... Dwi wedi bod yn darllen. Wow.
Lot. Mae'n syniad um, really da. Os dwi'n mynd draw i weld beth dwi wedi darllen, uh, dwi wedi bod yn darllen um, Waking the Tiger, Uh, I am Charlotte Simmons, The Night Manager, A Clockwork Orange, Agatha Christie, uh, Saki, Complete Short Stories. Mae yna gormod o Love 100 wedi bod yn allan. Ac ar yr un pryd, dwi wedi bod yn gwella fy YouTube channel. Ac, um, wel, sa'n gwybod beth yw'r gair yn Gymraeg. Uh, editing? Beth yw editing yn Gymraeg? Uh, golygu.

Na, mae fo'n ofnadwy o anodd, ond mae fo'n hwyl. Mae fo'n hwyl. Yeah.
Mae'n mae rhywbeth i ti'n neud, a mae'n datblygu dy sgiliau perfformio a golygu a phobeth, so mae'n peth da. Wrth gwrs. A ti'n dod â humor i gant o bobl. Gant o bobl, mae bywyd yn nhw wedi gwella o ganlyniad i ti, nai. Na, literally. So, ti wedi bod yn darllen y yeah. llyfrau i gyd yma ar yr un pryd? Ie.
Yeah.
wow.
Dwi'n dwi berson of nad yw'r gymleth, um, ond nawr dwi'n nawr dwi'n ceisio darllen un llyfr her tro, sef Ed McBain, Money, Money, Money. Felly, right. mae fo'n thriller, mae fo'n thriller, mae fo'n hwyl. Thrilling.
Thrilling.
thrilling. oh, Mae'n gwych. very thrilling. Dal lan gyda ti nai. A ti'n mynd ar sgynnu am weddill y raglen? Na.
Na, o, oh, mae'n yn siom. Felly, o'n i ar FaceTime gyda uh, Nai fel te wythnos yn ôl, a nath ti dod wrtho fi, dyle fi chwarae mwy o gemau fideo. Ie.
Yeah. Er mwyn gwella fy sgiliau yn gyffredinol. Wel, um, sgiliau meddyliol yn fy marn i. Mae Griffin edrych yn drist.
Pam ti'n edrych yn drist, Griff? Na, fi'n ffain. Fi'n ffain.

Yeah.
Na, na, mae do, ma Doctor Who yn cytuno efo fi. Ti'n okay, no... ti gwybod hwnna, Evan? Ie, yeah, nawn ni cael pwnc llosg amdano fe yn y link nesaf. Okay, no, nawn ni siarad am hwn eto. Nawn ni gamu fideo.
Um, felly, Griff, ti ddim yn chwarae gamu fideo, ynddi ti?
Na, wel, dim really, na. Nes i, oh. um, Be nes i? Cwpl o wythnosau yn ôl, nes i trio download of The Sims i fy nghyfrifiadur, a nes i talu Fiverr amdano fe, a uh, nath cymryd fy awr i download, os nes i aros amdano fe, a wedyn nes i ffeindio mas bod fi accidentally di download o fel llyfryn gyda'r cheats i gyd yn lle'r actual game. Oedd hwnna'n actually devastating. Fel, oh. nath e crysio fi fel person. Oh, um, sorry.
Ond wedyn, ti a hanner awr cyn recordo'r raglen yma i chi, nes i download o'r Roblox, achos fi'n really cool fel yna. Um, a mae Roblox yn eitha stressful, actually. Ydych chi wedi chwarae fe o'r blaen? Ie, yeah, nes i fel... Dwi wedi gwylio streams, dwi wedi erioed wedi chwarae. o'n i'n cael yr iPad, o'n nes i fel Titanic version. So ti'n fel ar y Titanic, a rhaid ti'n trio fel escape. No!
Nes i mynd ar server pan o ti mewn fel caffi, a nes i ddweud, hello, can I have bubble tea? Achos dyna beth nes i weld pobl arall yn neud. A wedyn nath neb server fi, So nes i rywun arall a gofyn am chocolate milkshake, a nath i weid, yes, sit down, a bydde hi'n dod o'r chocolate milkshake i fi, a nath i ddim. So nes i nôl a dweud, can I speak to your manager, please? A nath pawb anwybyddu fi.
Mae Roblox byd yma'n swnio'n savage. Ie, yeah, fi'n gwybod. Mae'n, oedd e'n awful. Pastries Bakery, gyda Z ar y diwedd. Beth yw pwrpas y gêm?
Roblox? Sa'n credu bod un. Sa'n meddwl ma na un, mae fo just yn... Mae fo fel um, yr, uh, VR game, um, just VR chat, dyna fo. Ti just yn cael hwyl ac yn siarad i random bobl mewn goofy manner. Ie, yeah, ond dwi e ddim yn goofy manner, oedd e'n stressful. A nes i trio cael job yn y bakery, fel bod fi'n gallu actually helpu'r customers. Ond fi'n gorfod fel bod yn member neu rhywbeth, ond i fel, fi ddim yn rhoi unrhyw arian i Roblox. Fi ddim wedi cyrraedd y low yna eto. Fi'n agos, ond fi ddim quite yna. Fi'n surprised bod ti wedi bod yn chwarae Roblox.
O fi'n mor bod. Beth, beth, beth yw eich hoff gemau fideo? Ooh. Ooh.
Um, I mi, mae fo rhwng tri gem. PUBG, okay. Uh, okay. Battlefront 2, Star Wars, okay. ac Minecraft, probably just oherwydd, yeah, just oherwydd mae'r ma, ma, ma tri game hwnna mor unique ac mor creadigol. Just yn hoffi nhw. Dyna gyd, ie. Yeah. Yeah. Fi'n credu bod fi'n mynd i fynd am yr OG

Felly, fel wnaethon ni dweud yn y link diwetha, um, ein pwnc llosg wythnos yma yw ydy gellygen yn flasus?
Na. Gellygen.
Wel, gar newydd. Ateb byr ydy. A dyna'r na, unig... Na, dwi o ddim.
Na, dwi o ddim. Mae fo'n ma fo rhy soft. Mae fo jyst yn... Uh. Mae fo'n teimlo fel... Ond, be, os ti'n bita nhw...
Marshmallow sydd yn cael ei uh, dechrau roto. Mae fo'n ma fo horrific.
Ond os ti'n bita nhw yn syth pan ti'n prynu nhw, maen nhw dal yn galed. Ie, yeah, maen nhw dal yn

swyddogol. Fi, fi wedi peren. Ond bydde, ond peren bydde'r mwyafrif o bobl yn dweud. Yn rhan modd, ffrwchnedd yw'r gair iawn am banana, ond really? sneb yn dweud ffrwchnedd. Anyway, continue. Dyddorol. Really?
Anyway, um, peren, um, pryd fi'n bwyta peren, pryd maen nhw'n fel galed a fel bach, fi'n cysau nhw. Achos fel, ti'n mynd fel calafel achos maen nhw'n fas i'n well yn y cyd-destun yna. Ie, yeah, maen nhw!
Ond pryd maen nhw'n fel yn feddal, fel ti'n dweud, fel marshmallow, maen nhw'n actually really blasus, a maen nhw'n fel un o'r ffrwythau mwy o blasus. So fi'n angen sy'n gwrdd ddau ohonych chi. Maen nhw'n neisach a fale at any stage. Adyn, adyn.
Dwi'n dwi, dwi, dwi hoffi Griff yn fwy oherwydd mae fo'n actually, mae fo'n actually hoffi'r peren pryd mae fo'n galed oni bai chi. Pryd mae fo'n dechrau troi mewn i fwtch.
Dwi ddim yn mwtch, oh.
mae fel...
Ond da bit o fe pryd ni. Mm, Ond na, na i bit o fe at any stage in its life. Ond i fe bod e ddim yn moldy a ningin.
Wel, dyna ni. Na, fi'n cysau per yn ifanc. Wel. Oedd hwnna'n uh, trafodaeth diddorol iawn. Mae nifer o bobl wedi cael ei roi yn y sefyllfa um, anffodus iawn lle uh, nhw methu mynd i weld ei um, to torydd gwallt.

Na, sori, cael ymlaen efo. Sorry. Mae nifer o bobl wedi um, troi at siafau gwell banting gyfan gwbl. Um, be, be, be, beth yw eich sefyllfa gwalltol chi? Gwall, gwall, gwall. Wel,
first of all, just no way fi'n mynd i siafo gwallt fi gyd off. Fi just yn rhoi hwnna mas yna. Dwi'n meddwl, pa mor desperate ni'n cyrraedd, dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Um, fi, Cynli, mae Evan a Nai ac sy'n gallu gweld fi, cos ni'n ei hwn dros fel FaceTime, a maen nhw'n gallu gweld sefyllfa gwallt fi ar y foment. Uh, dwi e ddim yn, dwi e ddim yn wych, na i gyfadde. Um, Mae fe'n edrych yn dda, Griff, i fod yn deg. Mae'n mae hir iawn. Uh, Sa'n gallu meddwl am uh, pryd bydde wedi bod mor hir a hyn o'r blaen. Ond... Dwi'n cofio um, llynedd, nath ni'n neud fel arholiad drama, a thyn really hir. No, ie. Yeah. O, oh, ie, yeah.
ond, o fi, oedd hwnna, oedd pwrpas i hwnna, achos oedd e'n ffit o'r cymeriad, so dyna pan nes i ddim cael ei di torri. Yeah. Um, Ond nes i jyst anghofio, wel nes i anghofio, nes i trio cael y ditori jyst cyn i popeth cau, ond doedd nhw'n man ar agor ar y dydd nes i fynd, a wedyn ges i'n chance arall, a wedyn oedd popeth ti cau. So, um, falle os ni'n cyrraedd sefyllfa absolutely horrendous, bydd rhaid i fi trysto mam i dorri ei fi, ond ar y foment, nat, neb yn cael mynd yn agos at y fe. Mae'n cyfle ar brofi gyda dy wallt. Beth ydy o'n edrych fel? Exactly. Hir.
Falle mae dau o fe'n blond. Yn union. Dyna pam dwi'n uh, ceisio um, uh, tyfu uh, barf, kind of, a slight moustache hefyd. Ie, yeah, yeah, falle, ie, yeah, yeah, just straight up shave o fy, fy hen a just cael barf anferthol.
Wel,

uh, tua mis, a ni wedi bod yn quarantine nawr am fus. So hmm. dyma tua'r adeg lle byddwn ni'n cael haircut. Felly fi'n credu erbyn wythnos nesaf neu yr aglen ar ôl wythnos nesaf, mae'n mynd i fod yn really... Dwi ddim yn edrych yn gret. Ond, fi'n fi edrych ar ochr cadarnhaol, mae e'n gyfle i fel gweld be mae fy ngwallt yn edrych fel, bach yn hirach. Yn hir. Ie.
Yeah. Wel, Sa i wedi cael haircut ers um, New Year's Eve, so mae e'n really wedi bod yn eitha hir i fi. New Year's Eve? Um,
Ie, yeah, achos fi'n cysau cael gwallt fi wedi torri, so fi'n procrastinate o'n nes bod e'n cyrraedd yeah. pwynt ble mae'n awful, a wedyn fi'n mynd â cael e wedi torri. Hwna'n like, bron yn pimp mis. Ie, yeah, fi'n gwybod. Wel, that's pob pum mis o dŵf. Uh, Nes i ddim cael wedi torri mor fyr am y tren. Um, ond, ie, yeah, mae'n mae yn hir ar y foment. Wel, Evan, Dwi... uh, Wel, na flin gen... Sorry, carry on, na, it's a load. Okay. Wel, just, just un peth dwi'n just eisiau dweud. Evan, os ti, pryd, pryd mae'r uh, siawn sydd ti uh, dorri dy wallt unwaith eto, dwi'n um, mynd i rhoi un suggestion. Ma, sa'n meddwl mae neb yn gallu gweld, wel, mae neb yn gallu gweld hwn o'n i bai am ni tri. Ond dwi'n mynd i dangos llun i Evan yn gyntaf. Oh, fy hen trim.
a hen yeah. trim Evan yn ofnadwy o... Um, a circular, let's do it. Ie, yeah, mae'n fel cilch, oedd gen i fel cilch ar top fy mhen. O'n i'n edrych fel milwr.
Ie. Ie, felly na dod ohono nôl. Os ti'n dweud, Evan.
Ie. Yeah. Yeah.
Mae gwell fi kind of yn edrych yr un peth nawr ag oedd e

Falle na i ddod nôl o'r quiff. Ah, quiff, Nes i weld... Nes i weld un o ti... Ti ddod... Uh, bore me, fan actually, oedd hi'n dod lan fel dwy flynedd yn ôl. A fi methu cofio naill ai oedd gwall ti'n completely flat, neu oedd e'n fel really stick o lan. Ond fi ffili cofio pa'n oedd e. os oedd e'n cwpl o flynyddoedd yn ôl, oedd e probably yn completely stick o lan. Yeah. A... Dwi'n meddwl mae 2011 flynedd yn ôl oedd e.
Ie, bydde fe'n completely stick o lan te. Achos yn 2017, nes i troi'n obsessed gyda trio cael gwell fi yn really fel tal. A, a chyn hynny, oedd e'n really hmm. fel byr, a fel arf ymhen. Nawr fi wedi cyrraedd fel happy medium, lle mae fel to, dwi e ddim yn fel reit lawr, ond dwi e ddim yn lan. So mae'n sy'n kind of eistedd yna, a mae'n ma ma edrych yn well, fi'n credu. Gobeithio. Mae llawer o bobl wedi bod yn trio ffindio ffordd o uh, defnyddio ei, o ddefnyddio ei amser yn, um, yn quarantine. A mae nifer o bobl wedi cael y syniad o mynd ar-lein, achos mae modd um, mynd ar-lein, a chi'n gallu fel mynd ar wyliau. Oce, okay, fi methu canolbwyntio achos ar, ar y galon Zoom, Griff a Nai yn dawnsio a maen nhw'n rhoi fi off siarad am y peth really bwysig fi'n siarad siarad am. So, stop. Ie, yeah, diolch. Um, Ie, yeah, oce. Okay. Um, Mae'n lot o bobl...
Mae Griff yn madw!
Anyway, mae lot o bobl wedi mynd ar-lein a mae ma ffordd o fel mynd ar wyliau ar-lein, so chi'n gallu um, ymweld â dinasau, uh, dinasoedd ar draws y byd neu llefydd ar draws y byd um, ar-lein, fel ar Google Maps a stuff, ond fel, maen nhw'n rhoi chi actual twch. Mae'n gwneud yn edrych yn really... Wel, oce, dyma, dyma nes i ymchwilio mewn i hyn, Griff. A mae fi... Sorry, o'n i jyst eisiau dweud, pan nes ti'n rhoi i fi am ddawnsio fyna, is i'n really goch. Am, nes ti e. Sa'n gwybod?
Sorry.
Anyway, cario ymlaen gyda'r stori ti, Evan. Felly, os chi eisiau uh, ymweld ar rhywle newydd, gallwch chi edrych ar-lein am y modd ymweld ar rhywle newydd ar-lein. Dwi ddim yr un peth, ond chi'n gallu gweld lle sy'n eitha cool. Felly, ie, yeah, ewch wneud hwnna. Neu, os ydych chi'n eisiau mynd ar ôl wefannau, jyst ewch ar Google Maps. A wedyn, ewch chi ffindio yeah. lle chi'n byw. Ie, yeah.
dyna yw'r highlight o Google Maps, ond mm. um, mae'n scam actually, achos ti'n methu gweld TV.
Be?
Ti'n gallu gweld yr hewl fi'n byw arno, ond ti'n methu gweld actual TV, achos mae fel tu ôl i ti arall. So mae hwnna'n no. really drist. Getting. Fi'n gwybod. Ti'n gallu gweld TV? Gwarthus.
Mae'n lot o goed yn y ffordd. Ie, yeah, ie, yeah, oedd mae'n tîm mansion efan. Wrth gwrs ni'n gallu gweld ti. Na, na, na, na, na. Ie.
Mae ma, ma, ma loads o goed yn y ffordd, so ni methu, ni methu gweld e o'r rhawl. Ni wedi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar sesiwn Sil. Mae dyn ni llwyth ar eich cymryd chi'n rhaid lawr. O, oh, sori, nes i'n hawdd sound effect. Yay!
Yay!
Ac er fi'n cael y newyddion. Yay! Yay! Na.
Beth ydych chi'n methu hoffi gwybodaeth. O, hwnna'n ddiddorol. Really? Mae'n really deep. Uh, yeah, dwi'n cytuno. Anyway, awn ni i'r newyddion, a byddwn ni'n ôl yn yr ail awr ar gyfer mwy o sgyrsio, gemau a cherddoriaeth. Y fawr! O, oh, na, fi newydd gwasgu'r bwtwm wrong. Ah, fi angen mynd nôl ar Zoom. Mae'n yn good radio. Croeso nôl i Sesiwn Sul. Mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi yn yr ail awr. Llwyth o gyneuon, llwyth o sgwrsio a'r gêm. Mae dyn ni tair cwiz ar y ffordd. Ni gyd mynd i chwarae'r cwiz. Ydw i mynd i ennill y cwiz am y tro cyntaf yn tua mis? Gawn ni weld. Na. Na. Na.
Fi angen sgwennu cwiz wedi galed i Griffith a Samach. Better bod fe wedi sgwennu'n wedi galed i fi. Felly, a mae Naim yn cael gorau'r cwiz. Trwy diwethaf nath e ennill y cwiz gyda fel sgwr

Na. Wel, too bad, achos ni'n dechrau. Okay. Ym mha dalaeth yn America cafodd Barack Obama ei eni? Pa dair iaith sy'n cael ei siarad yn Luxembourg?
Uh, Hawaii?
Yym, beth yw teitl arweinydd bwdhaeth Tibet? Yym,
Ffrangeg, Almaeneg, ww, beth yw'r trydydd? Belg? Na. Uh, yr iaith Belg. Gei di, gei di hanner pwynt, cos gys di ddoi anyn nhw. O, oh, okay. Um, pwy sy'n chwarae'r arlywydd yn y gyfres dyledu The West Wing? Uh, uh, okay, dwi wedi, dwi wedi golli'r uh, dwi wedi co colli uh, quiz wythnos yma, ond sa'i hyn yn oed yn cofio'r uh, cwestiwn diwetha, so pass. Uh, beth yw prif ddinas Canada?
Pas. Um, pa ddau comedian oedd y, brif, oedd y prif actorion yn y gyfres dyledu Come Fly With Me? Uh, Toronto. O, uh, falle ddim. O, oh, wel. Pa lew yw fy llygaid? Uh, David Williams ac... Um, Matt Lucas. Um,
Sawl llythyren sydd yn y wyddo'r Saesneg?
Brown.
Um, pa ardal yng Nghymru sydd gyda'r dwysedd poblogaeth fwyaf?
Fi'n ceisio mynd trwy y gyd. rhywle fel 28 i 30. um, pa fath o dreiglad sydd yn dilyn yr yn treithiadol? Um, Caerdydd.
E, yn hadalaeth yn America, cafodd, cafodd, cafodd Barack Obama ei eni. Gweld os ti'n cofio lefelau Cymraeg cyn i ti yeah, ollwng e. Nes i ollwng e am rheswm. Um, Ie, nes i ollwng e. Um, Wel, nawr ti yn, Evan. Um, and, well, ti ddim yn gofyn am fy mywyd i, Evan. I'm sorry, I'm sorry. Um, uh, twynol. Llais okay. o dda. Mae hwn llais. so, uh, nawn ni ddim datgelu dy sgôr di eto na, nawn ni aros mm. tan ar ôl bod fi a Evan wedi cael tro. Oce, okay, uh, so chi newydd gwrando ar nai yn neud y cwiz, a nawr mae'n tro Evan i neud y cwiz. Wyt ti'n barod, Evan? Siwr. Sure.
Fi, fi angen ennill yeah. yma. Sut i ennill yn spel? Yn dda chi glod. Oce, okay, barod? Mhm. Mm Beth yw enw albwm diweddaraf Ariana Grande? Sawl talaith sydd yn yr Unol Daleithiau?
Ah, fi ddim yn siŵr, so fi'n mynd i geso Seven Rings.
Ym mha wlad mae'r ddinas Stockholm? 50. Uh, Ar Mastermind llynedd, roedd rhywun wedi cael enw Greta Thunberg yn anghywir. Beth oedden nhw'n meddwl oedd ei henw hi? Um,
Stockholm. Fi'n credu, fi'n credu bod e yn yr iseldiroedd. Um, Ti'n gofyn meddwl am funud. Sa'n credu bod yn gwlad Belg. Um, but Stockholm. Dwi'n mynd o'r Almain. Oh, ddim...
Paid twyllo, Evan. Mediter... Na, ddim Mediterranean. Dwi'n Scandinavia. Gallu fod yn fel Sweden, neu... Adam Swadan. Ffindir, Norwy. A, oh, fi methu mewn. Fi eisiau mynd i ddweud yr iseldiroedd. E, pwy yw arweinydd yr SNP? Uh, nes, i, nes i glywed am hyn, ond nes i ddim... Um, Sa'n cofio beth nes i ddweud. Felly, fi'n mynd i geso... Um, Sandra Granger. uh, Frau yw'r gair Almaeneg ar gyfer beth?
Nicholas Sturgeon.
Um, beth yw'r gradd uchaf rydych yn medru derbyn mewn arholiad uwchgyfrannol? Brawd.
Uh, beth yw'r wlad fwyaf yn y byd o ran maint? Um, a. Uh, sawl gwlad sydd yn Central America?
Russia.
Beth yw enw album diweddaraf Ariana Grande?
Central America. Okay, beth hwnna? So, fel Mexico, a fi'n cymryd bod y Caribbean i gyd yn rhan o fe. Felly faint o wledydd sy hwnna? Sa'n siŵr faint o wledydd sydd yn y Caribbean. Mae'n naill yn fel, dwi'n meddwl canoedd ydi, e, na, mae'n fel, oh, falle, fi'n mynd i geso 24.

yn yr ail darn o. Fi ddim yn gwybod fel general IKEA, mae yn yr IKEA caffi, mae wal gyda llun o Stockholm, a mae'n dweud Stockholm yma. Really?
Hmm. Be arall ges i'n wrong oedd yn obvious? Um, Sharon, oedd y ferch yna, thing. Um, yeah. Rhaw yw menyw. O, oh, nes i skipo cwestiwn. Oops.

E, mm. Beth yw'r wlad fwyaf yn y byd o ran maint?
Mae hyn yn gwestiwn arall ti'n allan gofyn i ti'n yn gwybod. Fi'n gwybod bod pedwar fel prif prifysgol. So mae Bangor, Caerdydd, Aberystwyth a uh, Abertawe. Ond wedyn mae hmm. rhai fel lle fel Prifysgol De Cymru a stuff. So, a fi'n ddim yn siŵr faint o nhw sydd. Felly fi'n mynd i gaso

Guatemala, Belize, El Salvador, ah, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Ie, yeah, o'n i ddim yn gwybod Ratty Pensaer, dyna nhw ddim yn obvious, Griff. Ond anyway, gawn ni weld sut ti'n hmm. neud yn y cwiz. Reit, Griff, wyt ti'n barod am dy dro di

Ww!
Okay. Achos fi'n gwybod bod deiryddiaeth... Wel, mae deiryddiaeth ti'n oce, okay, ond dwi ddim yn dy hoff bwnc. Um, Dwi'n cael dy Os ti'n dweud, falle bod fi'n cael ei deiryddiaeth. Falle bod ti'n.
Ti ddim yn siarad am ddeiryddiaeth lot.
Na, fi ddim. Dwi ddim yn codi'n aml iawn. So, Barod? o, beth yw hoff fel K-No ti? Anyway, ie, yeah, ydw, fi'n barod.
Okay. Pa afon sy'n rhedeg trwy Baris? Ym mha gwlad ydy Ben Nevis? Y sen.
Mae'r mynydd Vesuvius yn edrych dros ba ddinas Eidaleg fodern?
Uh, Yr Alban. Beth yw'r llosgfynydd mwyaf yn Ewrop sy'n actif? Sa'n siŵr. Um, fi'n mynd i geso Rhifain.
Pa brif ddinas Ewropeaidd sy'n cael ei rannu gan uh, gynals uh, mewn i 90 ynys wedi'i gysylltu gan 400 pont?
Um, fi ddim yn siŵr. Beth yw'r porthladd mwyaf yn y byd?
Prif ddinas Ewropeaidd. Um, Canals. Lot o bontydd. Come on!

hwnna'n.
Ti'n dweud hwnna'n bopeth nai. Fi'n dechrau am e bod ti just yn dweud hwnna, bod e ddim actually'n wir. Mae ma, ma fo'n wir!
Mi ddim yn siŵr. Ti'n gwybod. Okay.
Um, pa wlad yn Ne America sydd â ffin a deg gwlad arall? Um, Sa'n cofio beth oedd y cwestiwn. Porthladd mae o fy byd. O, oh, o'n i ddim yn cael, cael remind, o'n i ddim yn cael remind, o, na, na, na, na. Pan ddinas sydd hefyd yn cael ei adnabod fel The Eternal City.
Siwr fod, Hmm.
Meddyliau okay. amdano fo, Griff. Dyma ble mae, dyma ble mae logic yn dod mewn. Cos mae logic yn dweud Brazil, cos dyna yw'r un mwyaf. Mm. Ond prynu taw hwnna yw'r ateb, neu ydy hyn yn fel un bach sort of yn y canol sy'n gyda lot rownd e. Mm. Ond sa'n gwybod beth fydde'r un bach yn y canol gyda lot rownd e. So fi'n mynd i ddweud Brazil. Ei, cywir.
Da iawn, Griff.
Yes.

uh, Newport.
na, nid Newport yw Eternal City. Okay. Yr ateb yw'r Rifine. Ah.
um, Newport!
Mha glad ydy'r Taj Mahal?
Fi'n credu tan New South Wales yw e.
Na, rhaid yw Queensland. Ah. Um, a wedyn, pa afon sy'n rhedeg trwy Baris? uh, India. Cywir.
Deadly.
Ah. Yn anffodus, dwi'n meddwl mae Efo'n gwybod lot.
Os ydw i'n gwybod lot am ddeiryddiaeth, nes i'n gwneud yn horrendous fyna. Ond i'n meddwl cwestiwn, beth yw'r prif ddinas gyda'r bontydd i gyd? Amsterdam. Venice!

so, mae gen i sgwr Evan a sgwr Nai. So, mae sgwr ddau sgwr sydd gen i. Yn yr ail safle, mae... John Rowe. Fi.
Evan, gyda pedwar oh. o bwyntiau. Sy'n golygu, yn curo Evan, mae Nai gyda pedwar a hanner. Oh! Oh! Felly Evan, ble dw i'n ffitio fan hyn?

O'n i'n meddwl o'n i, nes i, yy, nes i wneud yn horrendous, ond nes i chi da, nes yn wa. Fi'n credu nath ni gyd neud yn horrendous. A gath fi a Griff yr un peth, yw'r un sgwr. Os Ond oedd ne- quiz os Griff nath yn Gr- gletach. So.
Os nath Griff just dweud Amsterdam a ti wedi dweud Stockholm, bydd popeth yn ffain. Be gath y hanner pwynt am? Fi'n credu dyle ti dyleu'r hanner pwynt a dyle fe gyd fod yn hafal. O, i fod yn Pawb deg, bod yn hafal.
i fod yn Ie. deg, uh, maen nhw'n siarad tair iaith yn um,

Felly na, fi'n gwybod bod dy ti diddordeb eitha mawr mewn teledu a ffilmiau a mm. pethau sy'n neud i ti feddwl.
Ne, nid really. Mae gen i meddwl, meddwl ffrid ofnadwy o fach yn fy man ni. Fi'n angen anghytuno.
Felly, oh. am wneud i argymell i ni rhyw ffilmiau? Wel, um, os, os, os, os mae os, os ma gennym ni ans, ac ai argymell ffilm, llyfr a TV show? Ie, yeah, oce.
Okay. No, er amdani.
Reit ta. Yn gyntaf, ffilm. Um, yr ffilm Parasite. Ych chi dau wedi clywed amdano fo? Fi wedi clywed.
Oedd wedi ennill yr Oscar, yn dod e? Ie, yeah, nath o ennill yr Oscar yeah. Best Picture.
Nath o beat o mas Joker, um, uh, probably un o'r uh, biggest contenders. Ac y reswm am... Oedd o'n deserve fo. Absolutely and completely. Oedd o'n ffilm in, unwaith eto, ofnadwy o um, debyg i Joker, mae fo'n siarad am class division. Ac mm. oedd o'n, mae fo, ma fo, ma plot yw, mae'n ma y, de, ma y deulu ofnadwy o dlawd, ac um, maen nhw'n manipuleiddio teulu uh, um, cyfoethog hon i employo pawb yn eich teulu. Um, mae fo'n set mewn South Korea, ac um, maen nhw'n, ie, yeah, maen nhw'n employo pawb o'r teulu, felly maen nhw'n gallu dysgu, maen nhw'n gallu manipuleiddio, maen nhw'n gallu uh, ennill digonedd o arian am y teulu. Mae fo'n ma ma fo ffilm absolutely wych i bawb i uh, gwylio amdan Class Division a Gwleidyddiaeth. Yes? A ble ni'n gwylio?
Um, a ni'n gallu... A, oh, actually, cwestiwn da. Um, fi'n meddwl mae fe mas ar DVD. Just uh, mynd ymlaen ar Amazon, mae teip o mewn Yo, uh, Parasite. Falle mae fe ar Netflix. Dwi, dwi ddim yn gwybod y siŵr. Okay. Um, yeah, sorry. Anyway, TV show, Yr Mandalorian.
Ydy'n actually TV dda? show, ma fo'n exquisite. Oce, okay. um, beth mor dda amdano? chi, chi da yn gwybod dwi'n Star Wars fan of nadwy o intense. Ti'n gwisgo Christian Star Wars yn cael rhoi ei ffyrdd.
Yeah, literally right now, yeah. uh, ond mae'r Mandalorian yn western set mewn y Star Wars Galaxy. Mae fo'n dam bounty hunter, um, person sydd yn um, uh, uh, hela pobl eraill am arian. Ac wedyn mae fo'n dangos character arc o'r dyn eitha caled ac oeraidd yn newid wrth iddo ffindio pobl newydd. A, yeah, mae fo'n unwaith eto, show gwych, gwych, gwych, gwych. Ac yn olaf, llyfr. Um, yn fy marn i, probably, dwi wedi bod yn darllen llyfr exquisite arall hefyd, um, Saki, The Complete Short Stories. Nawr, mae'r dyn hon, Saki, mae fo'n ysgrifennu fel storiau ofnadwy o byr, ond ofnadwy o beth yw, beth yw'r gair descriptive yn Gymraeg, Griff? Disgrifiadol. Disgrifiadol. Mae fo'n ma fo gallu neud, e, ma fo gallu neud syniadau ac brawddegau hanod o feddiannol yn fy marn i. Okay.
Just darllen, just darllen ar llyfr, just gwylio'r siow a gwylio'r ffilm. Chi okay. gyd yn mynd i... Chi, mae'ch menydd chi just yn mynd i nuco i hunain. Okay. Dylech chi fawr, dylech chi gyd wylio The Mandalorian, uh, Parasite a darllen Sankey, beth oedd e? Sankey? Saki, Saki, Saki, Saki, S-A-K-I.
Saki, S-A-K-I, Saki. Yeah. yeah, ewch chi'n neud hwnna. Yeah. Ewch na am yr argymhellion, nawn ni, na, na i gwylio nhw a na i drwy'r ti uh, a darllen nhw, a na i drwy'r ti be fi'n meddwl ohonyn nhw. dyn ni wedi cyrraedd diwedd y raglen. Oh. Diolch yn fawr iawn am rando. Diolch nai am ddod ar y raglen. Wyt ti wedi mwynhau? Na. Na.
Wel, ti'n byth... mae croeso ti ddod nôl pryd bynnag, nai. Oh, yeah, just na, na, Kieran yn y quiz eto. I suppose. Paid byth Kieran yn y quiz eto. Ie, paid.
Neu bydd dim croeso ti ddod nôl. beth os dwi'n curo chi yn eich bywyd? Wel, wel, gei di roi cyngor i ni am ein bywydau. Oce, okay. wrth gwrs. Roi am ffilmiau.
Ond ie, yeah, diolch yn fawr iawn am rando. Fi wedi cael blast.
Um, fi wedi cael morfil o amser. Morfil o amser.
morfil o amser. Fi dros y lleiad. Wail of a time.
Fi dros oh, y lleuad bod ni wedi gwneud y raglen yma. A fi'n credu bod pawb nawr wedi cael digon a um, fi, fi wedi cael rhy gormod o siarad ar y radio. Felly, nawr mae'n amser i ddweud hylfawr.
Hylfawr. A newn ni weld chi wythnos nesa. Tro. No.